Hevalên hêja guhdarên delal em li we vedigerin bi xeleka me yê pêncemî ji xwendina çîrokan bi zimanê kurdî. Weke her car jî em slokana xwe tînin ziman û em dibêjin bi piştgiriya we em xurt dibin û bi ser dikevin. Zimanê me hebûna me yê. Ka îro ro Em li hev guhdar bikin çîroka me çi naveroka wê. Pênûsa azad li ber çavan reş e. Rojekê nivîskarek hebû her dem gora dihişt pênûsê Ji bo binivîsîne weke fîlmekî dihat ber çavên wî gelo eger binivîse wê nêrîna derdor jê re çi be? Ji ber ku gotinek pêşiyan heye dibêje rastî tel e. Ne her kes dikare bibêje û yê ku dibêje li ber çavan reş e. Her kes jê dûr dikeve di bin navê ku dîwarê ketî em xwe nedin ber. Ev nivîskar pir di nivîsên xwe de bi ciddî, rastî û weke heyî dinivîsand. Di bin armanca ku heqîqet derkeve holê, di jiyana xwe de pir zehmetî kişand û ji doza xwe ve negeriya. Hewildaneke mezin dikir ta ku armanca gelê xwe pêk bîne û me tirsiya, ji rastiyê bişkîne. Carekê ji caran li ser rastiya ereban nivîsand ku miletê ereb xwedî dewlet e lê bi xwe ew netew li ser erdê nîne lê belê hate xuyakirin di bin navê misilmantî û tîpên pirtûka pîroz bi erebî ye, tenê hîn dewam dikir bi dawî nekiribû, ji ber ku kes vê rastiyê xuya nake, ti pirsikirêk pê re çênabe. Lê gava ev nivîskar. Nivîsand jiyaneke tarî jiyan dikir û gelek êş kişand. Bi rê û rêbazên Goma Tirsiyê di nava vî nivîskarî de biçînin. Lê ev nivîskar bi mejiyê xwe û wijdanekî paqij kar dikir û ti carî şkenandin qebûl nedikir. Her dem gotinek dihanî ziman û digot, Mirin careke bila mirinek bi keramet be. Em nema vê nameyê yan jî vê hewlwestê bikînin. Gelê xwe car caran hin xeyal pê re çêdibû. Go bi riyekê diçû di wê riyê de bi tena xwe bi tena xwe ye û destî wî di kelepçê de ye. Carinan jî carinan jî godê dadgehekê de ye û hukmê îdamê lê birîne. Pir xeyal pê re çêdibûn. Lê her ku xeyal dikir bêtir dinivîsand. Weke yekî got dibêje rojên jiyana min ji mar tîne. Divê çi tiştê ku çi tiştê di nava min de heye ez derxînim û binivîsînim. Pirsek bala vî nivîskarî dikişand, her dem digot, Gelo ma qey ez tenê rastiyê dixwazim û dibêjim? Çima her kes koletiyê li xwe qebûl dike? Lê ew bersiva ku mejiyî wî dagire tune bû, ji ber ku digot, Ji mirinê wêdetir tune ye û mirin carek e. Hezkirina vî nivîskarî ji welatî wî re pir bû. pir xebat dikir û hewl dida ku tenê serkeftinê diyar bike û miletê xwe dûrî êşê bixe. Lê dîroka miletî wî her dem bi xemgînî bi dawî dibû. Hêvî dikir ku di her warî de cih bigire ji ber ku di her warî de xwe didît. û bi ser diket. Lê Tixûbê ku jê re hatibûn danîn û dest li ser serî wî û xeyalên ku her dem pê re çê dibû ku hatiye kuştin û xwîna wî bi erdê ve derherike, hişt ku bêhtir girîngiyê bide nivîsê û binivîsîne. Ji bo ku eger ev xeyal bibin rastî, hin din riya wî bigirin, Hin Kêmasî ket karên wî de. Ev nivîskar jî her dem nivîsên xwe di bin axê de ve dişart. Ta ku kes winda neke û rastî winda nebe. Nivîskarê xemgîn her gora dihişt pênûsê ta ku binivîsîne pir digiriya û rûpelên spî bi xêzên reş dixemiland. Pir ev nivîskar bala min dikişand ku her dem dihanî ziman ku gelê min poşman nebin lê belê ji tecrûbeyan fêr bibin, xemgîn nebin lê xurt bibin, bi dilpakî û hezkirin xebat bikin. Ji ber ku xweda. Bi dilê rast re ye û çiqas em êşêy bikişînin dawiya tariyê ronahî ye û piştî taliyê şêranî ye û dawiya tengahiyê helbet ferehî ye. Nivîskar rojek hat û nema xuya kir. Winda bû, hat kuştin, mir, kesekî nizanîbû. Cîran û derdor pir lê geriyan ew nedîtin. Ta rojekê xeber hat ku di deriyekê de çalek hebû û di çalê de werbû. Hin jî digotin di nava çar dîwaran de ye û deriyê Hesin li ber e. Di vê rewşê de zêdetirî salekê hat derbaskirin. Carekê cîranan xwestin deriyê wî vekin û tiştekî li ser wî nas bikin, lê gava vekirin. Dîtin rûpel digirên û pênûsa reş bang dike, Ka were xwediyê min, ev e salek tu ji min dûr î. Were bes e dûrbûn, were. Cîran ji rûpel û pênûsê pirsîn û gotin, Kanî xwediyê te? Gote wan, Zû ye hûn li xwediyê min dipirsin. Xwediyê min çû, nema vedigere. Rûpel firî û xwe li ser milê cîranî wî danî û got, Bixwînin, belkî hûn ji xewna xwe hişyar bibin. Bes e bêdengî, bes e koletî. Lêgeava cîran ropel vekir û xwend. Ropelek ji deh xêzan bû. Tê de danîbû, Ev e nameya min a dawî ye. Ez im nivîskarê xemgîn. Ez im xwediyê barê giran. Min xwest ku ez rastiyê binivîsim. Dagirkeran êrîşeke dan ser min û xwestin min tune bikin. Di nivîsê xwe de her tim min xatir dixwest ji ber ku min nas dikir ku dawiya min hatiye. Va ez ê herim, dinya din û ji xwedan re bibêjim gelê min hişyar bike ta ku bikêjin mafê xwe. Va ez çûm. Gelê min, mirina min bi rengekî nexweş lê ez pir kêfxweş bûm. Rast e ku bedena min parçe parçe kirin û her parçeyek avêtin cihekî ta ku min bikin nimûne ji bo kesê kes riya min negire û neşopîne. Lê ji ber ku xwedan ji min hez dikir bi îradeya wî Her parçeyek ji min li aliyekî Kurdistanê ket. Her aliyek gava min bînin bîra xwe wê xwedî li dozê derkevin. Ez di wê demê de dikeniyam û kêfxweş bûm. Rast e ku min dixwest hîn ku ez ji we re rastiyê binivîsim, lê min zanîbû ku ez rojên dawî jiyan dikim. Heger hûn bixwazin werin serdana min bikin, Werin li ser çiyayê Cûdî bisekinin û li her çar parçan meyze bikin û ti Fatîhê li ser min nexwînin, tenê bibêjin, Em ê gelê xwe ji bindestiyê derxînin û em ê hewl bidin ku navê Kurd û Kurdistanê rakin. Ji bo giyanê min di goristana bê cih û war de rehet bibe. Ev e çîroka nivîskarekî xemgîn. Her ku rastî dinivîsand kelem li pêşiya xwe didît. Dîwar lêkirî dihat û dihat şkenandin ji derdorê, ji hin kesan, ji hin netewan, ji hikûmê, dagirkeran bi ser serê miletê me de. Lê her dem gotinek wî pir cewher hebû digot, Ez poşman nabim, lê ez ji tecrûbeyan pir sûd digirim. Hevalên hêja guhdarên delal divê her kes ji ji me ev xêza pe'en yê ku hatiye nivîsandin em sûdê jê bigirin û em ti carî poşman nebin ji doza xwe, lê em ji tecrûbeyan jî sûdê bigirin. Em gavê xwe bi hav re bavêjin. Em dûrî doza xwe nekevin. Armanca doza me, xebatkirin ji bo doza me, em bikin xala bingehîn di jiyana xwe de. Dûrî her tiştî bikevin. Tenê doza xwe. Bi xêzeke pe'en, bi rengekî reş li ser eniya xwe binivîsînin ta ku her carê ku em li xwe meyze bikin, em nas bikin. Erkek li ser milê me yî, weke netewa Kurd Divê em pêk bînin. Çîroka me yî îro bi dawî dibe. Her dem bimînin di xêr û xweşiyê de. Silav û rêz.